प्लीज सब्सक्राइब करू हमर यूट्यूब चैनल अमन रूप आ बगल में रहल घंटी के निशान पर सेहो क्लिक करू हमर नवका नवका वीडियो सबसे पहिने देखबाक लेल बेचारी हमर बकरियो भुकले हमहूँ भुकले कते भूख लागल छै दिनो जाय लागलै मम्मियो नहि एलै बेचारी बक कते भूख लागल छै मम्मी से ना आबि जाइत रहै आइ नहि एलै खाना लए के धैत तेरी कते बकरीके देखे पड़ै छै हमरा

कथी कहै छै कथी खातिर बोलबै छै चैप्टर अलग में कथी भेल लगे हे आइ काल्हि नीक से बैठ के कथी भेलो? तू बुझै छी ने या बच्चो कथी ले बोलेली हमरो गगे कथी भेलो मारे ला बोलियो कथी भेलो मार रे मनसन के तुम्हार भी सॉरी ना सुनू ना हां कहू ना मम्मी खाना के सही दिन आबक न चलाबैत रहे के हाँ। आ नहीं लाके रहे

जल्दी घूम ना क्या हाँ रे एलियो रे बाप रे वो तो मैं घूम सकते हैं बाप रे कब के घूम से गोबा आ बाबे तू और लाड़ कम छो हमर गांव में बेसी छे देखिए तो ओकरा अथी कर ना एक ठाम करबी तब ना ना ना कर ना एक ठाम गोलिया कोना करे पड़े छै हां बोरा नहीं खेना छी हम नहीं खेना कहियो नीक से एकरा बेरवा पड़े छै तकर बाद है छै बैठ बैठ लगे हम तो खै बनबै छै तू तो खै जिया

साला नहीं छे तो काठी छे ना एकरा पूछी ना छे ये- कि ना कुछ ये हमरा लग काठी छे तोरा लग घसे वाला छो साला को घसे वाला हाँ दुनिया कत से कत चल गेला तू घसे वाला आ काठी आ साठी करे छी तब की दुनिया चल गए कि काठिए से ना काम चलबे छे रगड़ पकड़। को हमरा लग न हाँ बारे वाला छे कथी बारे वाला छो गे ई छै ना जे छै तऽ छौ आब तब तोरा के ई भए गेलै आ ओकरा आगि लगा आग लगा दियो हँ ले बार ले लियो अहाँ बारू ना एकटा बात कह तऽ तोरा के और हाथ करै छै तऽ हल्ला हाथ रहै छै लो

हाँ हाँ छोरी सबके यहाँ ना कभी नहीं पिए छे लेकिन नुका नुका के पिए देबी बांस बाड़ी में जाके ओ त नुका नुका के त सब चीज भाई हाँ तो फिर बजे छी कथी ला लेकिन तू कैसे नहीं भेलो लार सके अब कथी करियो तो हम तो यहाँ लिए तीन लाड़ की ले ना करियो जतने भेले ले, लिया खेल ले, ले, ले, खो, बहुत खो। भए गेलै ले, ले खो। ना भेले से हगे ले गे हगे ले ले इतने से पेट भर देता है हगे तब और ले लगे तब हम खाइ छी की देखिए तो लोग को क्या था यो ले आई त हमरो त सुन न हाँ कह ना तो अपन तो अपन तोहर बहिनो छौ ने घरमे गाय हाँ हाँ चारिटा छै चारिटा छौ तऽ चारिटा देलियै हम ले अरे राखू खोछामे बान्हि के राख ले हले नहि ने हमर साड़ी गन्दा भए जेतै तब तो अपन बहिन खातिर नहि ने देबी ओ तऽ छै ने ओते उठा के लए जेबै हेतै ले आह

ओ कथी कहै छै घस घुसकावे वाला कि ठुसकावे वाला कथी कहै छी तू ओकरा लाइट ओ हां लाइट ला ला तोरा त लेने रही हैया छो हैया हैया की अपने भेलो जानो को काचे छ नहीं काटे नहीं छो अब सिझवा अब सिझवा नहीं भेजी दल दल दल दल में फैल गेल छी अखनी साँच्चै यार कुरकुर करै छौ

अपनो कहीं बुता के जा पड़तो बुझली ना नहीं तो खार मास का समय है चैत बैसाख में आग लग जतो हां आग लग जतो एकरा बुता के जा ए सुन सुन सुन हम ले जेबे तोहर बहिन ले देसे लेत काली खा छावल ले ले ले हम ले जेबे ना दे ना हम ले जेबे तुम तो जो ना हके तोहरे ते मान के पढ़ल जाय छोगे ए इतने खेलिए पेट नहीं भरना हम बात पेट चोगी कथी चतो कुआ